Tak. Wideoçylaryň dykgatyna! Wideoçylar, sizlerden haýyş! Şu uly palwanlar şu nänak ýykylyk gelýärka, edil şol momentde üç wideomy üçüňizem şoňa ýapyşyň, sebäbi göreş halal! Essalawmaleýkum hormatly myhmanlar! Ine şu gün mukaddes Astanababa topragynda ullakan toý, ullakan dabara Allamyrat aga özüniň agtygy, Serdaryň şu gün sünnet toýuny ullakan ýagdaýda, dabaraly ýagdaýda belläp otyr. Menem öz gezegimde Serdara uzak ömür, bagtly durmuş, agzybirlik, haýyr-bereket, tükenmez döwlet berip, öni-ösüp, aktykly çowluk bolup ýörmegini menem özümden, öz ýüregimden arzuw edýärin.

Hytaýçyň seret ýurdumyz daş töwerekleri gaty bir-birine magesini gatyp, şuňa guramaçylyk ýagdaýda geçirip otyr. Şonuň üçin hemmäňizden, hormatly myhmanlar, şu toýy guramaçylykly geçirmegi haýyş edýän. Ine bärde meň çep tarapymda welaýatlardan gelen pälwanlar oturmaly. Welaýatlardan gelen pälwanlar. Daşoguz, Mary, Akmyk. Ine şolar şu Astanababa topragynda göreşiň poýmeli zalysy. Bu ýerde taş bolmaly däldir. Göreşimiz gaty arassa bolmalydyr. Sebäbi taş boljak bolsa, haram boljak bolsa Astanababa topragy ony götermeýär. Şolam hemmäňiz bilis. Şonuň üçin ýenem bir zady belläsim gelýär. Nireden gelen bolsa gel bolsun myhmanymyz. Balkandan gelenem bolsun, Ahaldan gelen bolsun, isle öz kerkinimiz bolsun, arassa göreş görkezejeň şu gün, arassa göreş. Ol balkanly eken ýa bu maryly eken diýip, öz kerkinimizi aşa ýokary göterjek bolmalyň. Hemme, hemme kim üçinem Şu gün arassa deň göreş bolmaly. Häzir göreşiň tertibini Möwlam aga düşündirer. Düzgünlerini, nägilelik düzgünleri bar. Möwlam aga göreşiň düzgünlerini düşündirip goýberiň. Ine, näme, ýenem bir zat belläsim gelýär. Bu toý Kerkiniň toýy. Biziň Lebabymyzyň, Kerkimiziň, Akda Lebabymyzyň toýy. Her ýerde bir ölçi düzgüni bar gürleşdirmegiň. Ine şol düzgünleri häzir Balçaga Ölam aga häzir size düşündirýär.
Ýoldaş Pälwanlar, diňläň! Göreşiň öz düzgüni bar, öz ýagdaýy bar. Ine, biziň şu ýerde ýaka göreşinden, ýaka göreşinden deň-deň bolsa, deň-deň bolsa, guşak göreşini goýberýärler, iki, iki elam, Uzakdan geçirip halal görüş etdirsek kim güýçli boldy ýeňdi. Üstüňi näme ara çary diýen zat ýok. Birinji otur. Ikinji otur. Keje şu oturmaň ýykdym ýykyldym gapdal zyndym hiç jin goşulmaň. Wideolar bar men wideolar sargydym şo wideo görip kim halal ýykan ol soňky. Tolap barsa ýa. Ýa-da Astana Babada. Uşak göreşini tutsalar el degir elini sypdyrsa ýa aýagyna ýedi ýedi degse hasap edilene. Diňe bir gezek ketdi ýagryny goýdy ana şol halal bolýa. Ketdi ýagryny goýmaly bir gezek. Gapdal garsada halap edilmeýä. Şony ýadyňyzdan çykarmaň soň men aýagym degirdim iki gezek onýanda bizde hakyky halal göreş ýagryny çapma goýmaly bir gezek. Bir gezek ýagryny goýsa boldy. Soňundan onda-da dawa etmäň. Onda-da dawa gerek dal. Indi bolany Maýda palwanlary astatda goýberiberiň. Maýda palwanlara rugsat. Lebap ine biziň Amyderýanyň iki tarapynda özüni tanadan pälwanlaryň biri. Ikinji eminimiz ine Döwlet aga. Olam öz wagtynda. uly uly orunlara mynasyp bolan pälwanymyz, tanymal pälwanymyz, ine üçünji pälwanymyz, özem şu ýerde ýene bir zat bardyr, şu ortada eminlik etýän pälwa e, eminler tapawutlanýandyrlar özüniň gyzyl eşikleri bilen, kepkalar bilen. Ine bu ýerde Jora pälwanymyz bar, oňa razmer tapylmady, razmer tapylmady, ine Jora pälwanymyz. Şonuň üçin ol ak eşikde, gara kepkada gezip ýör, şonam görüň. Ine Annageldi pälwanymyz bar. Olam Öz döwründe Amyderýanyň iki tarapynda di Türkmenistan döwletimizdedem ýokary orunlara mynasyp bolan Pälwan. Şonuň üçin ýenem bir zat ahyrky netijäni emin goýýandyr. Gapdaldan gygyryşmak, dawa etmek o zatlar bolanokdyr, şonam hemmäňiz berk belläň. Eminiň aýdany Pälwan emel ulanyp gapdal düşen wagtynda şo emeli boýunça üç sekundyň dowamynda iteläp atmana rugsat berilýär göreş boýunça. Göreşlerimiz guşak göreşi hem ýaka göreşleri. Häzirlikçe emzikli çagadan on iki ýaşa çenli çagalaryň göreşi onam hatara düzmeli. Mölam aga, her haýsyňyz bir pälwany alyň-da orta çykaryň, beýlekileri gyrarak sürüň, gyrarak, çeträk çykaryň. Hormatly myhmanlar, Allamyrat aga ine ullakan toý berip dur. Ine Magtymguly Pyra agaýymyzyň setirleri bar, Mert çykar myhmana güler ýüz bilen, namart özün gizlär myhman ýoluksa diýýär. Ine mert işini, är işini, şir işini ýerine ýetirip otyr Allamyrat agamyz. Sag bolsun Allamyrat agam-da. Al bir Allamyrat agamyzyňam saglygy üçin bir el çarpyşalyň hormatly myhmanlar. Berekella. Berekella şu toýam açyk diýip yglan edeliň. On manat baýrak mana bula on bir köpüre ýetdi bu. Ýat kylar men Göroglyny zamany, Aly Murtazany, Şahy Merdany, Rüstem han, Isgender, Gajar Pälwany, orta atdyň köpün harmanam beýler. Ine şol pirlerimizi, ussatlarymyzy ýatlap, biline, bilegine,

Şahyr şahyrlygyň çyn bolýan bolsa, sönüp ýanyp ýene sönüp ýanyp git, ynsanlyk ýazgydyň çyn bolýan bolsa, gara ýere çümüp çykyp çümüp git. Hem akyl ber, hem iliňden akyl al, kitapdan däl gara ýerden nakyl al, alan zadyň demiň bilen ýakyp al, soň ýene-de ýeriň süýt emip git. Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol. Dag ýolunda çataşmaýan polat bol, Çöl ýolunda tirkeş-tirkeş bulut bol. Teşne görseň, dodagyna damyp git. Ýol agyrdyr, müň ýanlar öçüler, Bagtly ýollar kynlyk bilen geçiler. Ýel yzyna şaglap gitse geçiler, Sen öküz dek, ýele garşy yňyp git. Bagt paýlansa üç baýlygy ilki al. Ylgap baryp saglyk bilen erki al, Ýany bilen çuwal-çuwal gülki al. Soň gapylary galan zat bolup git, Dost baýlansa äber diýip gyssanma. Alaňdan soň gysgaltma hem gysgalma, Dileg etse gözleriňem gysganma. Biriň derdi birinden oňup git. Berekella pälwanlar! Ine ýaňky ýalak halalja. Arassaja ýykyň. Hormatly myhmanlar, ine şu biziň gözümiziň öňünde göreş tutup ýigitler, göreş tutup oturan ýigitler biziň geljegimiz. Biziň Türkmenistanymyzyň baýdagyny, abraýyny ýokara galdyrjak adamlar ine şu häzirki oglanjyklar. Hormatly myhmanlar, ine hormatly Arkadagymyz Gurbangul Mälikgulyýewiç prezidentlik wezipesine girişen gününden sporta üns berip başlady. Ine şol maňlaýymyzda, ine meniň maňlaýymda görnüp duran sport mekdebi şoňa şaýatlyk etýär. Diňe bul däl, etrabymyzda ullakan sport desgasy guruldy, poligonyň ýanynda. Ondan başga-da Tutuş hemme etraplar boýunça şoňaryk stadionlar gurlup dur. Sag bolsun beýik Arkadagymyz şonuňam ömri uzak bolsun borjy ýagşy bolsun il ýurt bähbitli işleräm amala aşsyn sag bolsun Arkadagymyz. Hormatly myhmanlar ene ortada eminler. Halkara derejesindäki eminler şolar, halkada, halkara derejesindäki. Ýöne şu halkara derejesindäki eminleriň arasynda ýene Böri pälwanam bolmaly. Böri pälwan bar bolsa, Böri pälwanam bärik gelsin. Böri pälwan bar bolsa.

Aý pälwanlar, ýaş pälwanlar, on liniýa tarap yza çekiliň! Eminleriň özleri alyp gaýdar sizi! Ýaş pälwanlar, çekiliň yza, hol-ol liniýa tarap çekiliň! Arkaňyzdakylara görnenem ýok ol! Çekil, ho, Wiktor pälwan! Wiktor bol, sary, näme, türkmençä düşünýärmiň? Sergeý! Yza çekiliň, yza! Ine, Rossiýadan gelen pälwanlaram bar eken. Hany, görseňiz, Sergeý pälwan, Rossiýadan gelen, Çelýabinskiden gelen pälwanlar. Hormatly myhmanlar, hormatly obadaşlarymyz, ine, şagal ýerden şol pälwanlara ýer beriň, sizden haýyş. Pälwanlarymyz gelipdir, dik dur diýýär, şonam bir haýyş sizlerden. Hany! Yza çekildiriň şolary yza. Çekiliň yza çekiliň yzdaky adamlar gören ýok şony. Böri pälwan barmy? Böri pälwan bar bolsa gelsin biziň ýanymyza. Eminler pälwanlaryň ýanynda boluň. Haş bolmasyn. Ine gyzylaýakda arada Çary Gapbaryň öýünde bolan toýda pälwanlar göreş tutup ýör welin, eminler ýok ýanynda. Ine, bir ýykylan pälwan ýerinden turup, ylgap gitdi. Eminem onuň elini göterip ýörmi, şoňňalak zat bolmasyn! Arassa, halal göreş bolsun! Sebäbi göreşiň bolup oturan ýeri Astanababa obasy, mukaddes ýer. Tutuş Türkmenistana meşhur. Daşary ýurtlarymyzda-da meşhur. Hormatly myhmanlar, ine häzir diňe Lebap welaýatynda däl, Türkmenistan döwletimizde ullakan hormata mynasyp adam Allamyrat agamyzyň öýünde ullakan göreşli toý bolup dur. Ine, şu gün Serdarjygyň sünnet toýy. Şonam Türkmenistana meşhurlyk gazanarýalak derejede belläp otyr. Şonuň üçin pälwanlar gelen bolsaňyz hazir on iki ýaşly çagalar göreş tutup dur. Bulaň göreşi biraz dowam eder. Ondan soň uly pälwanlar. Hudaýa şükür toýumyz internede girjek toý şul. Şonuň üçin gaty halal göreş tutjak boluň internede. Internede girse bolsa bütin dünýä maglumat merkezine girýär. Maglumat merkezine girjek toý. Şonuň üçin gaty halal arassa tutjak boluň hemmäňiz. Hemmäňize gelenleriňiz üçin sag boluň. Guramaçylykly ýola goýan üçin şu Allamyrat aga ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýän. Berekella ine nawesleri gurup hemme şertleri döredipdirler. Berekella sag bolsun.

Ay gawun eňňere boldy. Möwlam aga gawun eňňere boldy. Bay gowy. Tutdur şu Sergey pälwany. Balçy aga tutdur şu Sergey Rossiýadan gelen pälwan. Ene. Gaty ymtyldy. Türkmençe adam düşünýärmi Sergey pälwan gök çäk mende. Ene serediň Rossiýadan gelen pälwan. Hormatly myhmanlar ýaňam aýtdyk diňe Türkmenistan döwletimizde däl. Daşary ýurtlardanam gelen pälwanlarymyz bar. Şonuň üçin gaty guramaçylykly ýagdaýda geçireli. Halal tutar ýeňşini. Ine toý eýesiniňem haýyşy şol.
On gezek serpaý alsyn şol. On gezek. Eger halal tutsa on gezek serpaý alsyn. Bolmady. Myhmana hormat laňa bir Rossiýadan gelen soňuny. Gulam aga. Çagalary azk yza süýşürseňiz boljak şol çagalar yza süýşüriň. Süýşüň haýyş edýän men. Süýşüň yza eminleriň özleri baryp alyp gaýdar. Göwräňize görä ýaşyňyza görä. Süýşüň yzdaky adamlary gören ýok şu ýerde Möwlam aga. Yzdaky adamlara görünen ýok şol.

Hormatly myhmanlar, ýöne bir gezek ýatlatýan, ine şu gün mukaddes Astanababa topragynda Allamyrat agaň bereketli ojagynda ullakan toý, ullakan dabara bolup dur. Ine akdyjygy Serdaryň sünnet toýy şony ýene şoň galak guramaçylykly ýagdaýda başladyk, guramaçylykly ýagdaýda dowam edip, guramaçylykly ýagdaýda dam. tamamlaly nesip bolsa. Berekella pälwanlar. Astanababat topragy diňe halallygy halaýandyr. Mukaddes toprak. Obamyzyň adamlaram keramatly adamlar.
Başla.
Eminler pälwanlarymyzyň ýanlarynda boluň! Njora pälwan! Aý, iki sanap jübütläp jübütläbem tutduryberiň eger nemesse. Aa, şo köp däl maňa orta açyp durup. Baby neňňede boldy. Aý, ýigitler, hany daşary çykyň-da. Çykyň-ow! Mölam agaň ýanyna. Baryň. Baryň, gördük. Daýaw figuralaryňyz bar eken. Malades. Derrew göreş tutuşynam göreris. Hal aňra çykyň, Mölam agaň ýanyna. Baryň Mölam agaň ýanyna. Ýazdyryň atlaryňyzy.

Alyp baryjylar Ýaban Abdyllaýew bilen Ybraýym Kylyç, Ybraýym Çekiýew, ol meň özüm. Familiýam Kylyçew. Onuňam familiýanam näme üçin Klyçew onam häzir ýatlatjak hormatly myhmanlar. Ine türkmenlerde familiýaň yzy bizlerde Abdullaýew, Joraýew bolup gutarýar. Ow, ew bilen gutarýar. Ýöne ukrainlerde kow bilen gutarýar. Timoşenko, Poroşenko, Kuzmenko bolup. Ine şoňňalyk. Şondalyk boksýorlar bar, Kliçko diýer. Tanýandyňyz. Witaliý Kliçko, Wladimir Kliçko. Ine şol ikisem türkmen şolaram. Türkmençä terjime etseň, Kliçko bolan ýok-da, Klyçew bolýar şolar. Klyçew. Adam, Witaliýniň ady Witaly, Wladimiriň ady Welmyrat. Gylyçlar, ine şolar meniň garyndaşlarym. Aý, berekella! Ine şol galakrak ediň, berekella! Ine Astanababa obasynyň mukaddes topragyň talap etýän göreşi şol galak göreşi. Hormatly myhmanlar, ine ýaňy Klyçkolar ýatladyk. Kim meçä geçirsem şony gylyç bilen dörer, ok bilen. Ondan daşary Waluýew diýen bir boksýor bardyr. Olam türkmen. Waluýew däl-de Weliýew. Ine Çökbeteden Wellikeliň ogly şol. Ýöne aňra gidip familiýasyny üýtgetdi, Waluýew, Waluýew boldy. Çar diýip bir boksýor bardyr, Çar. Ine ol Saýat etrabynyň Çekijow atly. Ady Çar däl-de Çary. Olam türkmen. Dewid Heý diýen boksýor bardy. Olam türkmen. Onam urşa çagyranlarynda Heý bäri gel, heý, heý diýip çagyryp, ine heý bolup durýar. Çysora olana Ýolötmen etrabynyň Atçahyr obasyndan Çysora diýip. Ine Marina Çarapowa diýip bir tennis

Ine toýuň bezegi, toýuň gelşigi. Ine şoň galak göreşler görkeziň. Berekella. Bagşy aga, baýragyny beriň baýragyny.
Indi Möwlam aga, indi ýaş pälwanlar, kiçi, maýda pälwanlar çykaryň-da, on iki ýaşdan ýokary pälwanlary goýberiň.

Watanymyzyň geljegi ukyply, başarjaň pälwanlar bolup ýetişsinler.
Berekella.
Tribuna gelmegini haýyş etýär. Tribuna. Ýöne pälwan. Baýragyny beriň şol oglanyň. Gyzylda.
Möwlam aga, indi çagalary ortadan aýryň. Indi ulurak pälwanlary çykaryň.
Öň! Jüýjüň towuga meňzediňiz yzyňyza düşürip ýörsüňiz bir topar çagajygy.
Ýoldaşlar diňläň, kiçik palwanlar çykyň hemmäňiz ortadan. Göreş gutar diňleňkä. Uly palwanlary başlajaň. Aýrylyň. Aýrylyň kiçikler. Nähili uly dile düşýäňizmi? Hemmäňiz aýrylyň. Ulular hem aýrylyň. Hormatly myhmanlar, ortadan ýaş palwanlaryň aýrylmagyny haýyşt etýär. Emin agalary ortadan bir-birine aýyrmagyny haýyşt edýär. Ýaş palwanlar. Gyraç kale gelmäňizden haýyş. Uly palwanlara geçip otyrys. Hormatyny ýaş palwanlar bir gyra aýrylmaňyzy ullakan haýyş edýärin.
Döwlet aga, tutup oturanlar tutsun. Ana gapdaldaky çagalary aýryň indi. Aýryň çagalary.

Gutmanma çek boru polýany. Polýan boşak kiçikler. Naýil adam ey şular. Adam dilini tutýagyň be. Güm bol. Çyk sizler aýtdym ben şordan. Derwi çyk ordadan. Näme däl etjek bolýaň onda adam. Daway derwi. Aýryl emmäňet. Bak çaga. Bok boldy.

Soň kiçi ýaşly çagalar çykmaly däl orta. Düşündiňizmi? Ortada aýyrmaly şol kiçi ýaşly pälwanlary. Aýryň indi. Boldy indi olaňky. Özem oturyň. On iki ýaşdan on alty ýaşa çenli pälwanlar çykmaly indi.
Pullary goýbereli. Gerek däl ol, olar orta. Çadak gelen ýok.
Hormatly myhmanlar, ýenem bir bellejek zadymyz bar. Şu ortada Eminiň aýdany kanun, ýaňam aýtdyk. Gapdaldan gykylyk galmagal bolmasyn. Tertibe çagyrjakdyrys. Tertibe çagyrylýa şol gapdaldan. Çykjak nemeler. Eşdiň şony?

Indi çanak goýduk. Möwlam aga, mikrofony getirip gidiň.
Bolan yok.
Hormatly mehmanlar, Türkmenistan döwlet möçberinde geçirilip durulan toý bolup dursun. Şonuň üçin bu toýuň diski internede goýberilýär. Internede goýberilip, Halkara maglumatlar merkezine gitýär. Şonuň üçin şul toýumyzy gaty guramaçylykly ýagdaýda alyp baralyň. Gaty medeniýetli ýagdaýda alyp baralyň.
Bir. Nesip Çary nirde bolsaňam.
Bola dogaylar.

Nejibjan Pälwan, tribuna gelmegiňizi haýyş etýäs. Geldimi? Ýerleşdimi?
Boldy. Pullarmy? Ola ne gaýrysyň? Ola ne ýok?
Eminler, pälwanlaryňyzyň ýanynda boluň, eminler. Pälwanlaryňyzyň ýanynda. Möwlam aga, şol iki ortadaky Pälwanlaň ýanynda boluň bulara bizler özlerimiz seredeli. Hany gök çäkmilli. Gök çäkmilli pälwanyň ýanynda emin ýokmyka diýen şo ýerde. Böri pälwan barmy? Böri pälwan bar bolsa gelsin. Ortadaky pälwanlar ýyklyşmaly, soň hemmesini çykarmaly. Ortadaky pälwanlar ýaş pälwanlary. Ine hormatly myhmanlar, şu günki şu toýuň esasy sebäpkärleriniň biri Allamyrat agamyz. Allamyrat Çepbedam diýip lakamam bar onuň.
Bir. Ulama. Hormatly pälwanlar, häzir eminler şu ortadaky bar pälwanlary tutduryň-da, soň gyra çykaryň olary. Soň indi ulurak pälwanlardan goýberjek bolýar.

Ana o ýerdäki, berekella Döwlet aga, beriň serpaýyny. Ana o ýerdäki pälwany. Ene halal arassa pe, arassa tutýa. Şuňa alyp, arassa tutuň. Döwlet aga, gapdalyňyzdan geldik san pälwan.

Dört gözli gaz plitini şol uloýyp pälwanlar üçin.
Ýaş palwanlar gyraýylmagy haýyş edýär. Ýaş palwanlar. Serpaýy gaz plitini şol ortadaky tabagyň uly pälwanlar üçin. Indi çykaryň kiçijik pälwanlary. Çykaryň, hemmesini çykaryň. Boldy. Berekella. Gördük. Sag boluň. Watanymyzyň geljegini ynam bildik. Geljekde Watanymyzyň abraýyny göterjegiňizem, ýaşyl Tugumyzy asmana galdyrjaklygyňyzam ynanýas. Berekella sag boluň. Sag boluň berekella bir el çarpyşyň ýaş pälwanlar üçin. Indi uly pälwanlar. Gaz plita.
Uly palwanlar üçin atlaryňyzam aýdyk ediň.
Saýatdyl Seýdi Pälwan özem arada Türkmenistan boýunça Aşgabat şäherimizde ine şu göreş sportuň göreş görnüşi boýunça çempionat geçdi. Şonda Seýdi Pälwan Ýokary orunlara mynasyp bolan pälwanymyz-da şu ýaşyl sportiwkaly pälwanymyz, aly futbolkaly. Türkmenistan boýunça Aşgabatda geçirilen Aziýa ýurtlary boýunça sportuň göreş görnüşi boýunça ýokary orunlara mynasyp bolan

Ýaş pälwanlar, daşary çykyň! Daşary çykyň indi, ýerleriňize baryň! Ýerleriňize baryň, häzirçe kemmestäl ol! Garabekden Myrat pälwanyň ýanyna talabam. Ine bir öküz! Marydan gelen pälwanmyň? Döwran pälwan! Myradyň ýanyna, Döwran pälwan! Eminlik!

Çary aga, Alamyrat agaňyz aňyr Çary agadan ötün. Nji, ilki. Horapdan Nesim Pälwan. Pylys bolsa.

Garaýyň.
Ýene uly pälwanlar üçin. Ýaka.
Ýaka.
Baýragy bir san bir san goýun, bir goýun. Ýaka uly pälwanlar üçin. Indi näçe sanak pälwan çykdy? 4 sanak bolsa 4 sanak emin Ene bir goýun. Pälwanlar adyňyzy ýazdyryp gidiň bärden. Goýun kimden goýun? Goýnuň kimdenligini aýt. Ýaňky goýun kimdenligini aýt. Anwar pälwan. Ol öz obadaşy. Çarşaň etrabyndan gelen, Köýtendag etrabyndan gelen pälwan.
Ýoldaşa bir zat aýdyn. Egerde dilleşip tutsaňyz, dilleşip tutsaňyz masgaraňyz çykar goýberiň. Ony ýaňdan aýdyp otyrys. Hormatly myhmanlar. Ony çykarmaň. Dilleşip tutsaňyz aýamaň.

Eminler, ine, göreşimiz başlandy. Eminler, pälwanlarymyzyň ýanynda boluň. Böri pälwan gelmedimikä? Jora pälwan, senem çykar birini. Barmy pälwanlaryň? Seýdi pälwanymy kimem bolsa çykaryň, Döwlet aga. Annageldi aga.
Pälwanlar baýragyň gaty kän. Agşam näme tuturjagam belli däl bul toýuň şoň üçin orta çykdyňyzmy wagtlyrak wagtlyrak gelip tutmagyňyzy haýyşt edýän. Pälwanlaryň dykgatyna. Çanalan pälwanlar basymrak orta çykmaklaryňy sorýas. Ýene palwalaryň dykgatyny görüşiňizi ortarakda tutmagyňyzy haýyşt edýärler. Aýyr bu aýyr.
Arryk gurban barmy arryk gurban? Arryk gurban bar bolsa bäri gelsin. Arryk gurban, gel bäri. Bäri geliň. Kyrk elli nomerli Lexus ine şu köçede dur. Elli iki, kyrk elli iki Lexus. Ine biziň sag tarapymyzda dur. Şol maşyny aýyrmagyny haýyş edip otyrys. Kyrk elli iki.

Hany ýakgy pälwanlar orta çykyň indi. Dostlukdan gelen Begjan pälwan berekella. Bir el çarpyşalyň oňat arassa göreş tutan üçin berekella Beýjan Pälwan. Sag bol. Ybraýym ýene birek ýaka goýup goýber ina Annageldi aýar goýar Annageldam.
Serpaýyny beriň ullakan bir goýun alyň. Hormatly myhmanlar şu gün ine şu maşynyň üstünde ýigrimiden gowrak malymyz bar. Özem birigem geçi ýok şu ýerde hemmesi goýun goç. Şonuň üçin ulla kowur Begjan pälwan üçin. Berekella Begjan pälwan.
Begjan pälwany özüň baryp alyp gaýt. Alan wagtyň görsünler hemmede.
Öne märe kosun Begjan pälwan. Berekella. Ýene Kiçiräk pälwanlar üçin bir DVD. Ne? Emin barmy soň oňa? Kiçiräk pälwanlar üçin DVD, player.

Guşak göreş tutanlar, i, ýaka! Ana, elinde paýyp baýrak. Aba Nurmuzyk, aýrylyň ortadan! Tak, Ybraýym, şul şanaňam baýraklaryny aýt goýber. Ýaş pälwanlar üçin iki. Ýaş däl, uly.
Ulular üçin goý. Emin barmy oňa?
Bar.

Seýdi palwanyň alny adam, Seýdi palwanyň alny adam.
Meýram aga bäri geliň Seýdi Pälwan boýunça bir ajyk teklipnama düşdi. Şo bilen Seýdi Pälwan ýanynda adam ýok bolsa ikisiniň baýragyny goýup türkmen garaşy tutdyrsa. Ýa bolarmyka türkmen garaşy tutdyrsa. Ha? Halaýyk nähili görýäňiz şony? Bolýamy? El çarpyşyň bolýan bolsa. Ýok bolýa diýseňiz goýberjek. Türkmen Seýdi Pälwany öz binenäňe aýtma. Türkmen görüş iň halal görüş diýildi bu kulunda bar bolsa alýalar. Atasa tutmaýan onu tutjak da diýse bolýar. Hey yaman yaka tutja. Yaka tutja ola universal olmaly. E tutmaly Türkmen görüş tutmaly. Tamir Türkmen görüş yok. Ibrahim kaptala kulak asma kaptaldakiler kulak asma ötüz binen yani. Çylaň baýraklaryny aýt. Her aýdyna bir goýun.
Her aýdyna bir goýun. Biri Goýnuň- ýaka, biri guşak. Dawaý, baýragy alyň.
Mikrofony bäri getir gidiň Mölam aga.
Haýsy ýakamy?

Boldy. Tak, Ilmyrat akgasyndan, Illi şakgasyndan bir goýun. Ikinji hyç. Ikinjisi Batyr ýeňenden goýuldy. Pälwanlaryň ýanynda boluň, özem pälwanlary çykaryň. Eger ýandaky talabam ýok bolsa, onda başgaça deliň. Şeýdi pälwanyň ýanynda, Nesim pälwanyň ýanynda barmy talabanlar?
Tak. Ybraýym pälwan nähili görýäň? Ha?
Emin meseläni Emin çözýär. Boldy.
Tutuň sazdan. Ybraýym pälwan sen şo ýerde depede görüp oturýaň. Aýdarsyň maňa. Ýaňam aýtdyk.
Astana baba diňe halallygy talap etýän oba. Berekella! Her ýaşar bala ýömmänmi myhmanlar?

Ýetmiş bäş, ýigrimi bir nomerli awalon maşynyň eýesi, maşynyňyzyň ýanyna barmagyňyzy haýyşt edýärdir. Gowy ýigit.
Nireden? Myrat Pälwan. Garabekden gelen Pälwan, dogry dälmi? Bir öküz, orta çykan goýdam öküzi. Ine şol bärde tykyşyp duran oglanlaň içinden alyp geç gidiň şony. Içinden. Buýol gelsin özem, buýol, ullakan öküz. Geçiriň bäri wideo kameralar görsün şony. Geçiriň şol öküzi bärden alyp geçiň. Getiriň öküzi. Myrat pälwan märek bolsun. Halal, ine Astana baba topragy şuňalak halal göreşi talap etýär. Adamlar. Garabekden gelen pälwanymyz. Ine märek bolsun ortadan aýlaň öküzi aýlaň ortadan. Berekella. Çar çepbeden goýlan öküz şol. Berekella. Hormatly myhman.

Ybraýym!
Ine, şu ýerde
Näme şular? Näme berip dursuňyz-a, gelip alybilmeýäňizem-le?
Ýyladyjy, ýyladyjy, elektrik Lexus ýyladyjylary, iki sany. Gujak göreş gitdi.
Uly pälwanlar üçin.
Gujak nirden? Aý Möwlam aga, oňňalak. Ulurak pälwanlar üçin nemediň? Ulurak pälwanlar üçin serpaýlarymyz ulurak pälwanlara niýetli bolsa. Uluň uly pälwan bolaram.
Uly pälwan.
Bolaram uly pälwan.
Atlaryňyzy ýazdyryň.
Tak.
Duraý dur dur dur dur dur. Kim sen? Bu ýaka dur ýöne. Guşak öýle guşak gitdi. Ýaka ýaka. Öýle ana. Ýaka. Dur dur dur dur dur. Heý.
Aý gawun eňňere boldy ortada. Eminler.